Миһрбан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең бүгенге программасының чыгарылышын тәкъдим итәбез.
Әссәләмәгаләйкүм, газиз имандашлар! Без сезне Ихлас мәчетенең телевизион студиясендә сәламлибез. Исәнмесез, газиз милләт! Җөмләбезгә рәхәт бирсен! Йа Илаһел Аләмин! дип догалар кылмактабыз. Олуг Ватаныбызы Русиядагы җәннәт кебек Башкортстаныбызда, бәхет кояшыбыз, җиһан кочагында иминлек йолдызыбыз балкысын дип догалар кылмактабыз. Менә тагын бер ел җилдереп узып китте. Инде безнең узган елдагы эшләгән эшләребезгә йомгак ясар һәм алдагы елда Якты ниятләребезгә юл ачар чаклар җитте. Әйе, Ләйсән сеңлем, үтте җәй, үтте көз, җитте кыш. Әнә шулай без гомер итәбез, без ашкындык, талпындык. Без әнә шулай гомер иттек. Үтте җәй, үтте көз, килде кыш. Менә шулай бер елыбызда күңелле, шундый шатлыклы вакыйгалар белән узып китте. Ә менә узган елда нинди вакыйгалар безнең хәтергә уелып калды соң әле? Әлбәттә, безнең күңелләребез бу елның нәтиҗәләре белән күңелләребез, бәгырьләребез тулы. Аның шатлыклы минутлары, якты сәхифәләре булды. Бу елда Россия мөселманнарының Үзәк Диния назаратына 230 ел тулды. Һәм аның рәисе зур ылпатлык белән хезмәт итүче остазыбыз һәм әдип Шайхул Ислам Талгат хәзрәт Таҗетдингә быел инде дөньяга аваз яруына 70 ел тулды. Менә шушы мәгънәви һавалар эчендә Ихлас мәчетебездә халыкара конференцияләрнең берсе, ул Төркия мәмләкәте белән берлектә үткәрелде, ул бөек ислам галиме Мөхәммәд Рәмзинең тормышы һәм аның иҗадына багышланган иде. Инде тагы да күңелләребезгә шатлык һәм куаныч тутырган бер хезмәтебез, Ихлас вакфының Ислами тәкъвиме дөнья күрде. Бу тәкъвимдә Башкортстанның егерме төбәгенә биш намаз вакытлары билдәләнеп, аның эче тулы ислами мәгълүмат, тарих, күңел һәм рух өчен тәгълимат бирелде. Шунысы да мәгълүм булсын, әле үткән атнада гына Башкорт дәүләт педагогия университеты белән берлектә Ихлас мәчетебезнең хозурында мөселманнар Һәм ватаныбызда аларның урыны хакында бер семинар булды. Бу семинарга Башкортстанның 46 төбәгеннән ислам укытучылары катнашып, моннан зур фәһем алдылар. Хәзрәт, узган елда безнең милләтебез тормышында да күркәм вакыйгалар булды ахрысы. Мин бу җәһәттән әүвәл Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясенең хезмәтләрен әйтеп китәр идем. Мәхтәрәмә Рима Әмир кызы Утяшева җитәкчелегендә милли автономиябез үзенең мәгънәви һавасын әнә шулай булдырды. Газиз милләт, Яңа, 2019 нчы ел бусагасында без Мөгътәбәр шәхесләребез рубрикасы белән Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең рәисе, мөхтәрәмә Рима Әмир кызы Утяшева белән әңгәмә итәбез. Без бүген Башкортстан Дәүләт Корылтае депутаты Рима Әмировнаның хезмәт бүлмәсендә. Исәнмесез, Римма Амировна! Саумысыз, хөрмәтле хәзрәт! Үзегезгә мәгълүм, кешеләрнең хыялы бар икән, димәк, аның бер өмете бар. Өмете булган кешеләрнең киләчәге бар. Римма Амировна, Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясе, Нинди хыял, нинди өмет? Һәм безнең бәхетле киләчәк ничек булачак? Рәхмәт.
Без сезнең белән, хөрмәтле хәзрәт, инде бер өченче ел менә шулай яңа елны каршылыйбыз бергә һәм сезнең белән очрашып, үзебезнең халыкларга, Башкортстан халкына һәрвакытта ел азагында үзебезнең хисләрне һәм яңа ел белән котлау шуңа бер зур бәйрәм, бер зур бүләк дип ышанам. Әйе, менә үтеп китеп бара 18 нче ел. Дулкынландырган, бик катлаулы ел да булды бу. Күп чаралар. Бик якты сәхифәләре, битләре, битләре дә булды бит. Әйе, ансы да бар.
Менә без э, яңа елның э, уйладык инде, беләдерик, шундый җиңел булачак түгел. Э, әйтик, э, иң мөһиме менә безнең нинди зур политический шундый үтте процесслар, сайлаулар булды. Э, иң мөһиме Менә мин әйтим, бүген безнең республикада яңа җитәкче Радий Фәритович Хабиров. Үзебезнең менә әйтәбез э, земляк бергә монда гомер күп бүтән бергә монда эшләгән э, күп шундый хезмәт иткән халыкка һәм э, бик шундый ихтирамлы лидер Без аны көттек. Озак еллар көттек, ышандык кайтыр дип менә әле бүген аның әле әйтәләр бит инде вакытлы э, исполняющий обязанности ә, көз көне э, сентябрь айында шундый сайлауларда мин ышанам халык ышана һәм үзебезнең яңа республика җитәкчесе Радий Фәрит улы Хәбиров булачагына һәм шуның өчен без аңарга ышанып эшлибез. Менә иң мөһиме шул быелның елның менә шушы зур чорышы дибез. Димәк, халкыбызны сәламәтлек ярларына чыгаручы кеше ул кыю, дәртле һәм көчле рухлы булырга тиеш. Әлбиттә.
Аңарга карап торасың да үзеңә теге яшисе килә. Шундый аның идеяләре, ә инде безгә иң зур, иң беренче ул халыкның сәламәтлеге турында аның менә проблемаларын күтәрү, миңа, врачка, ул менә зур бер шатлык булып тора. Чөнки без соңгы елларда безгә врачларга да җиңел түгел ие. Эшләргә, халыкка ярдәм итү, монда проблемалар күбие, чишелми иде ул проблемалар. Бүген Радий Фарич курыкмыйча менә ул проблемаларны ача һәм ничек эш үткәрергә, ничек аларны барып чыгарга, ул без бергә менә шулай бергә эшлибез. Менә бу политика турында инде. Икенче яктан, э, сайлауларда менә үзегез беләсез, без барыбер менә җиңеп чыгып, э, менә депутат эше дә алып барыла, ансы да бик әйбәт. Мин аңа шатланамын. Э, чөнки быел менә үземнең инде Иң эшем тазалык, саулык комитетында урынбасар дип менә шулай эшлим. Һәм шул тазалык, саулык буенча безнең менә бергә, хөкүмәт белән бергә законнар эшләп, халыкларга ярдәм итү менә иң мөһим менә шул иң зур планнарга керә. Икенче яктан без бит инде халыкның иҗтимагый эшен дә калдырмадык. 18 ел республикада гаилә елы дип игълан ителгән иде һәм без Һәрвакытта әйтеп киләбез, бөтен иҗтимагый оешмаларның иң мөһим эшләре шул гаилә аркасында бара. Безнең татар халкына килгәндә, үзебезнең телебез, гореф-гадәтләребез, мәдәният менә шул гаилә аркылы саклана. Һәм без үзебезнең оешма бик матур шундый грантлар алдык, үзебезнең республика буенча да, Татарстан буенча да алдык һәм шуңа бик шатланабыз. Иң мөһиме федераль грант та алып, Без әле бәлеш бәйрәме үткәрдек, сезнең менә шундый матур чыкты э, теге передачагыз Бүздәктә, Бүздәк бәлешнаны Россиягә күтәрдек. Ул федераль э, Россия президентының без грантына шундый э, лайык булдык. Ә икенче яктан, менә гаилә белән без инде бик күп сөйләдек тел буенча. Телне мәктәптә генә аны саклап калып булмый. Иң беренче, безнең бөек Тукай әйтәдер ие, иң элек бу тел белән миңа әнкәм әкият, аннан әпкәм төннәр буе шуннан әкият сөйләгән, йырлар йырлаган. Һәм иң беренче безгә кирәк, гаиләдә, гаиләдә әти-әни, дәү әни, дәү әтиләр үзенең балалары, оныклары белән телдә әзрәк сөйләшсеннәр. Шуңа күрә менә без бүген бик матур үзебезнең Гаилә бәхете серләре дигән шундый чок альбом менә сезгә дә моны без э, ихтирам итеп бүләк итәчәкбез. Рима Мировна, менә гаилә юлы, туган тел турында сөйләшкәндә, менә әйтәләр бит, галимнәребез, моны белгечләр, социологлар әйтәләр. Бер телдә сөйләшкәннәр түгел, бәлки бер нияттә булганнар гына

Уңыңда акцент булмасын, башыңда булмасын акцент. Телеңдәге акцент безгә ул комачауламый. Шуның өчен менә тагы бер матур язу бар, безнең язуы Расул Гамзатовның. Аңарга әйткәннәр, менә сез теге рус телендә мактыйсыз, үзегезнең телендә ничек алай сез ике атта йөрисезмени? Ике атта йөреп булмый дигән Расул Гамзатов. Ә ике атны бер арбага җигеп, Берсе рус теле, берсе туган телең булса, менә шунда җиңү дә була, атлар да чаба парадлар, и сиңа да байлык та була. Менә шул килгә, шул турыда килгәндә без үзебезнең республикада да, Россиядә дә әйтәбез. Хөкүмәт теле рус теле. Безнең һәр Россиядә күп милләтле без ил. Россиядә бер халыкка да үзенең телендә укырга өйрәнмәгез дигән андый закон юк. Наоборот, үзеңнең телеңне, халык телен, ана телне халыкларга саклап калу, ярдәм итү бара. Менә шул яктан безнең федераль автономия быел 20 еллык үзенең юбилеен үткәрде. Белүегез буенча, аның автономиянең лидеры, рәисе Гильмутдинов Илдар Ирикович, ул безнең автономиянең федераль автономияләр рәисе. 40 регионнан менә шул автономиягә киләләр. Һәм безнең Башкортстан татар автономиясе иң зурысы, иң күп эшләгән, күп проектлар белән һәм безне менә һәрвакыт та шундый Мәскәүдә Путинның администрациясенә килгән кешеләр дә шундый бик менә мактаулы автономияне мактадылар. Илдар Ириковичка шундый мактаулы сүзләр әйттеләр һәм Илдар Ирикович менә һәрберебезнең Шул мактаганда безнең автономиягә дә шундый матур сүзләр тапты. Димәк, милләткә хезмәт итү буенча Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясе үзенең лаеклы баскычларында бәя бирелде. Менә Римма Амировна, мөнәсәбәтеннән файдаланып, менә гасырлар төпкеленнән килгән хакыйкать бар. Бу бөек галимнәрнең сүзе. Туган телебезгә хаксызлык кылычын күтәрүчеләр Үзләре дә хаксызларның кылычыннан харап булучылар, дигәннәр. Менә бу мөбарәк һәм мөкатдәс фикергә сез ничек карыйсыз? Дөрес әйтәләр галимнәр. Әйе, үзеңнең туган телеңне, туган телендә кешеләрнең бүтән телләргә дә комачауларга ярамый. Ә инде син үзеңнең туган телеңнән тартасың икән, син куркасың туган телеңдә эшләргә, ул дөрес түгел. Шуның өчен менә без, менә бик матур үтте, Э, бу атналыгын көн э, башкортстан э, курултайының бөтен дөнья башкортларының курултайының шундый матур бер проект үткәрде йөрәк сүзе дигән оперный театрда күпме менә ундүрт гаилә ундүрт пар үз башкорт телендә матур шундый шигырьләр эшләделәр ә безнең андый чара бар тукай моңнары без инде ун елга җитеп киләбез тукай моңнарын балалар сөйлиләр Апрель аенда Тукайның туган көендә татарча да, башкортча да, русча да, мари, мордва, удмурт һәм бүтән телләрдә безнең бөек Тукаебызның әсәрләрен, шигырьләрен сөйлиләр. Менә бу бик зур чара һәм менә без шуңарга шатланабыз. Тагы бер балалар өчен безнең тагы бер э, проектыбыз бар. Пушкин, Тукай һәм Карим. Бу балалар шушы Пушкин, Тукай, Каримның э, укыйлар да әсәрләрен, рәсем ясыйлар. Ул бит тоже бик зур, шундый бик зур эш дип уйлыйбыз. Ә инде мәдән... килсәк мәдәнияткә, ике аккош. Фәридә Кудашева, Бәхти Гайсин, сез анда үзегез дә буласыз, э, безне шундый съемкалар ясыйсыз һәм менә безнең бөек шундый матур композитор белән матур җырчыбызның алар менә 20 елда Фәридә Кудашева 100 ел булачак Алла бирса. Һәм без аңа ышанабыз, ул үтәчәк зур, матур бер бәйрәм кебек. Ә яшь балалар, нәни балалар, алар аларны күрмәгәннәр. Аларның әниләре дә инде күбеләре аларны тере килеш күрмәгәннәр. Ә ләкин Бәхти Гасинның музыкасын уйныйлар гармонда, Кудашеваны йырлыйлар. Менә мин әле дә һаман менә исемдә бер бәләкәй генә баланың йырын э, э, җырлый, әзрәк Бәләкәй генә ул, җиде яшьлек, менә ике ел элек. Шуннан безнең бер жюри әгъзасы әйтә, Кызым, былайрак җырла әле, ди, менә Фәридә Кудашева ул әзрәк алай җырламый. Менә шулай бәләкәй генә итеп тетә. Нәнәм мине шулай өйрәтте җырларга. Менә беләсезме, нәнәсе Фәридә Кудашева кеберәк җырламасын да өйрәткән. Нәнәсенең җырын бәләкәй генә Уфа баласы әле татарча акцент белән сөйләп, менә шуны йырлый. Менә безгә шул бик зур, менә тоже бер бәхет дибез инде. Рима Амировна, менә Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясе үзенең хезмәте белән Башкортстанда шундый бер җылы мәгънәви һава булдырды. Бу елларда, бик якында, димәк, Уфа баш калабызда, Бөек Тукаебызның һәйкәле пәйда булачак. Менә бу хакыйкать хакында да бәян итсәгезче. Әйе, бу һәйкәл турында бит инде егермегә ел артык шулай йөрегәннәр, ләкин менә без унсигезенче елны хөкүмәт безгә шундый карар чыгарды, татар театры, Нур театрының шундый бер өендә, площадь, площадьдә Тут рөхсәт бирделәр һәйкәл куярга. Һәм конкурс игълан иттеләр. Мин менә әле чын гына әйтәм, ерактан гына күреп калдым. Конкурсның бик матур анда эшләре бар, ләкин менә әле үзегез беләсез, яңа хуҗалар, Уфада да комиссия, яңа комиссия төзергә туры килде. Чөнки элекке эшләгән Кешеләр киттеләр. Ә менә шул Яңа елның иң беренче көннәрендә үк комиссия бу бу менә шул конкурста катнашкан эшләрдән иң матурын, иң ләззәтлесен, иң яхшысын сайлап, аннан уже бөтен республикага күрсәтеп, Һәм менә шул памятникны куячакбыз. Эшләре бик матур. Мин инде менә э, э, ярамый күрергә, ләкин миңа э, бөтенесен дә күрсәтмәделәр. Берничәсен күреп калдым. Халыклар шундый менә теге мөхәббәт белән эшләгәннәр. Бөтенесе дә менә мин күргәннәре бөтенесе дә матур. Мин аларның барысын да куеп чыгарыйм. Ләкин памятник берәү генә булачак. Шуның өчен Кемдер җиңәчәк, ә конкурста катнашкан менә безнең шундый скульпторларга, художникларга мин зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Башкортстан җөмһүриятебездә бу эш бер мөхәббәт белән бара. Әйе. Әйтәләр бит, син мөхәббәтеңнән булган эшләреңне, хезмәтеңне күрсәт, ә мин хезмәтеңә күрә синең мөхәббәтеңнең көчен әйтермен дигәннәр. Рәхмәт, шулай булыр.
Шуннан тагы безнең менә бер уебыз бар, унтугыз нчы ел безнең автономиягә ун ел булачак. Һәм без менә Илдар Ильич белән сөйләштек, монда хөкүмәт, хөкүмәт үзебезнең җитәкчеләр белән сөйләшеп, май айларында без үткәрәчәкбез, Алла бирса, зур конференция, менә бөтен 40 регионнан чакырып үзебезнең милләттәшләрне, Мондагы ассамблеяны, үзебезнең э, республикадагы торган бөтен оешмаларны чакырып, бергә сезнең белән үткәрәчәкбез үзебезнең менә шул матур бер залыбызда э, шундый конференция автономиягә 10 ел. Һәм э, үзебезнең эшләребез турында сөйләшәкбез. Менә безнең шул ике зур менә проектыбыз тора. Ә инде э, грант буенча алар хәзер 47 районда безнең бар автономиянең урын, урындагы автономиялар. Халыклар рәхәтләнеп менә үзләре ма шундый матур иттереп эшлиләр. Алар алар ха инде аларның проектларын безгә дә кызык. Һәм бөтен менә республикада, а а администрация районнарда беркем дә комачауламый, эшләмәгез, килмәгез дип. Чөнки безнең автономиянең иң зур менә роле, халкыбызның телен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен һәм Халыклар ара дуслыкны саклау. Менә мин зур рәхмәтләр әйтәсем килә үзебезнең команда, безнең күп зур түгел, әле Альбина Габитовна Халиуллина, сез, хөрмәтле хәзрәт, Фаил Камилович Фатхтдинов, Габдрашев Илдар Махмутович, үзебезнең райондагы бөтен минем менә коллегалар, 47 районда, барыгызга да, милләттәшләрем, дуслар, туганнар, сезгә зур рәхмәтләр. Һәм үзебезнең республика җитәкчеләренә, ассамблеяга, күп милләтле республикага шундый зур рәхмәтләр әйтәсем килә, дуслык йортына, анда бөтенесе дә безгә ярдәм итәләр һәм үзебезнең туган дусларыбыз, русларның соборы, бөтенлөя татар конгрессы, финно-угры, безнең чуаш туганнар, бөтенесебез бергә менә шулай бер туган булып эшлибез, яшибез һәм ышанам, Алдагы елларда шулай безнең бер-бер бер-беребезнең чараларына барып, катнашып, шулай кунак булып, үзебезгә ярдәм итеп яшәрбез дип шундый уйлар белән Яңа елга керәбез. Әйе, Рима Бирина, әйтәләр бит, дөньяга яратып карасаң, ул матур. Һәм заманны да хурламагыз дигәннәр, чөнки заман телгә килсә, оялырсыз дигәннәр. Менә заманның Яңа ел көннәре килеп җитте. Бу шуннан гыйбарәттер ки, бер-беребезгә яхшы догалар, яхшы теләкләр теләшү көннәре. Чөнки милләт, халык, дуслар, гаилә әгъзалары бер-берсенә нинди дога, нинди теләк теләсә, ул безнең алдыбызга киләчәк. Инде Римма Амировна, сез милләт анасы буларак, Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең рәисе, Башкортстан Дәүләт Корылтае депутаты Римма Амир кызы Утяшева сезләргә Яңа ел теләкләрен ирештерәчәк. Хөрмәтле туганнар, хөрмәтле Башкортстан халкында яшәгән үзебезнең әниләр, әтиләр, әби-бабайлар, балалар һәм бөтен Башкортстан халкына Яңа елда, Зур теләкләрем, иң беренче чын күңелдән котлыйм Яңа ел җитүе белән. Һәм ышанамын, Яңа ел без аны көтеп алабыз, чөнки Яңа ел һәр кешедең үзенең уйлары, шундый бер канатлы хыяллары була. Менә һәр гаиләдә үзегезнең хыялларыгыз дөньяга ашсын. Һәм. һәр гаиләдә, һәр гаиләгә, һәр кешегә, бөтен Башкортстан халкына тазалык, сәламәтлек телим, уңышлар. Үзем врач буларак, һәрбер гаиләдә балалар күп тусыннар, теге аистлар күп итеп алып кайтсын балалар, әти-әниләр таза булсыннар, әби-бабаларыбыз озак яшәсеннәр, илебез, республикабызда тынычлык булсын. Иминлек булсын һәм без бергә яшәп, шатлык белән үзебезнең республикага, Россиягә шундый зур бәхет белән хезмәт итик. Яңы ел белән, кадерле туганнар! Газиз милләт! Римма Әмир кызы Утяшевага ошбу фидакарь хезмәтләре өчен Аллаһ каршында, аның бу гайрәте хакына, аның саваплары гамәл дәфтәрләренә

Ә хәзер сезне милләтебезнең зыялылары, милләтебезнең йөзек кашы булган күркәм шәхесләре сәламли.
Ап-ак карларны сафлыгы белән Яңа ел якынлаша. Һәркемнең күңелендә башкарган эшләренә, Үткәннәргә нинди дә бер йомгак ясалган кебек. Чынлап та артка бер борылып карыйсың. Безнең Сәхибҗамал оешмасы да үзенең бөтен булмышын милләтебезнең телен, мәдәниятен, әдәбиятен, гореф-гадәтләрен саклауга үзенең тос өлешен, өлешен кертеп яшәүгә корылган. Әле бер борылып карасаң, эшләргән эшләребез бихисап күп икән. Сәхибҗамал ул безнең беренче милли актрисабыз Сәхибҗамал Гизатуллина Волжская исемен йөртә. Шуңа күрә безнең эшмәкәрлегебез дә үзебезнең республикабызның Нур театры белән бәйләнештә бара. Бик күп эшләр башкарыла. Шундый күркәм чараларның берсе ел саен үткәрелеп килгән шагыйрәләр сүзе Җиһан сыры эше. Бу кичә бик күп шагыйрәләребезне, талантлы хатын-кызларыбызны берләштерә. Композиторларыбызның җырлары яңгырый һәм нуры булып ул буш бөтен тирә-якка, республикабызга тарала бу эш. Ә чөнки урындагы, авыллардагы, районнардагы Сәхибҗамал оешмалары да бу эшне күтәреп алып, үзләрендә китапханәләрдә, мәдәният йортларында Борай, Кырмыскалы, Миякә, Бүздәк, Чишмә, Благовар районнары кебек башка районнарда да менә шушы эшне башкарып, гүзәл хатын-кызларыбызның тоз сүзләрен ишеттерәләр. Талантлы шагыйрәләребезне ачалар һәм халыкка менә шушы үзләренең матур булмышлары белән нур таратып яшиләр. Шул ук вакытта Дуслык йортында да безнең бик күп чаралар үтә.

Күңелләрегездәге булган изге хыялларыгыз, күңелегезнең, булмышыгызның бөтен матурлыгы киләчәктә нур булып чәчелсен иде. Яңа елга яңа бәхет, яңа уңышлар, изгелекләр таратып яшәргә насыйп булсын безгә. Кадерле дуслар! Башкортстан татарлары конгрессы исеменнән сезне

Башка милләтләр белән үз иңнәрендә күтәрде. Без дә республикада яшәүче татарларны борчыган мәсьәләләрнең һәрчак уртасында булырга тырыштык. Аларны чишүдә кулган килгәнчә эшчәнлек күрсәттек. Милләтебезнең киләчәге ил җитәкчеләреннән генә тормый.

шөгыльләнә. Бүгенгесе көндә кырыкка якын бүлекчә бар Башкортстанда. Күбесе бик матур шушы эшләрне башкаралар. Бүгенгесе көндә бик матур итеп Тукай варислары, Җәлил укулары, татарча фольклор ансамбльләренең ярышларын, конкурсларын үткәрдек. Беренче тапкыр Башкортстанда милли кием дизайнерларының ярышлары, Бишек җыры ярышлары үтте. Мин шуны әйтәсем килә, бик матур эшләүче районнар бар. Бәләбәй, Салават шәһәре, Нефтекама, Краснокама районы, Балтач, Борай, Кушнаренко һәм башкалар. Бик рәхмәтлемен үзебезнең оешма членнарына. Сезне киләсе яңа 2019 ел белән тәбрик итәм. Сезгә шатлык, бәхет, гаилә бәхете,

һәм, әлбәттә, гаиләсе белән аларна ирешергә насыйп булсын. Һәм киләчәк ел, ел, елында, һәм киләчәгебездә дә, һәм, әлбәттә, яңа елда, һәм аерым киләчәгебездә төп максатларыннан берсе булырга тиеш үзебезнең балаларыбызга, үзебезнең гаиләләребезгә милли һәм дини тәрбия бирү. Чөнки үзебез беләбез, Әгәр без үзебез үз балаларыбызга милләт тәрбияү бирмәсәк, аларга беркем дә дә аны бирмә, бирә алмый. Һәм шулай иттереп тә без туган телне дә, туган мәдәниятны да югалту ихтимал. Һәм сезне аерым Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән сәламлим һәм Әлбәттә, без яңа елга керәбез һәм каядыр барганда безгә әби-бабайларыбыз, әти-әниләребез бердәнбер исән-саулык теләгәннәр. Һәм сезгә дә барысында да иминлек һәм саулык. Саулык булса, без көчле булабыз. Көчле булсак, бөтен максатларына ирешергә була. Һәм киләчәк елында сезгә иминлек һәм саулык.

әхлаки, тарихи һәм сәнгати кимәлгә барып җитте. Икенче бер зур проектыбыз ул э, Мәриям Султанова исемендәге әңгәмә клубының эшчәнлеген җәелдереп җибәрдек без быел. Анда безнең профессорларыбыз, татар укымышлылары, дин әһелләре чыгыш ясый. Халык бик яратып йөри безнең э, әңгәмә клубына. Татар халкын, гомумән халкыбызны Киләсе яңы ел белән котлыйм. Тынычлык, исәнлек, саулык телим барчагызга да. Безне балалар куандырып кына торсын. Халкыбыз өчен, безгә киләчәктә дә файдалы һәм эчтәлекле эшләр эшләргә насыйп булсын. Хөрмәтле дуслар! Сезне чын күңелдән якынлашып киләчәк яңа 2019 нчы ел белән котлыйм. Яңа ел төне, өметләр вакыты. Мин һәрберегезгә тынычлык, Мәхәббәт һәм иңеңлек, бәхет һәм шатлык, сәламәтлек һәм уңышлар телим! Яңа ел белән!

Әйе, яңа ел һәрберебезнең эшләрендә уңышлар, гаиләләребездә иминлек, күңелебезгә шундый иман байлыгы алып килсен иде. Яңа елда Яңа хыяллар белән яшик. Хыялы бар кешенең, димәк, өмете бар. Ә өмете булган кешеләрнең киләчәге бар. Без олуг халкыбызга яңа елда да бәхет, бары тик бәхет, сөю, сәгадәт эчендә яшәсеннәр дип догалар кылмактабыз. Өйләрегезгә ям, ашларыгызга тәм, йөрәкләрегезгә илһам теләп, җәүһәрле мәхәббәт белән гомер кичерегез.